Mikosi ya u thoma 19 verse 11 Yehova a ri bvela nnḓa u ime kha thavha phanḓa ha Yehova i henefho Yehova a fhira ḓumbu ḽihulu ḽa maanḓa ḽa murangaphanḓa ḽine ḽa fhondula dzithavha ḽa pwyasha matombo hone Yehova o vha a si ḓumbuni ḽeneḽo ḓumbu ḽa tevhela nga u dzinginyea ha shango Hone Yehova o vha a si kha mudzinginyo uyo. Mudzinginyo wa tevhelwa nga mulilo. Hone Yehova o vha a si khe mulilo uyo. Huno Yehova o vha a si kha mulilo. Mulilo wone wa tevhelwa nga mubvumo wa muya wa vhulenda, a fukedza tshifhaṱuwo tshawe. nga nguvho yawe a bva a ima mulomoni wa bako a pfa ipfi ḽa ane a amba naye ḽi tshi ri elia u ṱoḓa ni fhano mudzimu vha nga amba na ine nga voisi ya fhasisa vha nga amba na ine kha muya vha nga amba na ine kha worship song pangamaneni kha bivhili ipfi ḽa mudzimu ndi ḽone ḽine ra tea u ṱoḓa ḽone ipfi ḽa mudzimu ndi ḽone ḽine ra tea u ṱoḓa ḽone fhedzi u setsha na u thetshelesa ḽone hu na dzi voi dzine dza nga amba na ini dzi kone u encourager uri ni vhe wavhuḓi voice dzine dza ni vhudza u ita zwa khwine dziṅwe dzi voice dzine dza ita uri ni pfhe ni dzi comfortable nga zwivhi zwo dzumbamaho a zwo ngo khakhea u encouragiwa zwi right u pfha voice dza vhathu vha u kuvhatedza zwi vha zwi right mara ndi zwa ndeme u pfha mafhi a mudzimu zwi na u shanduka zwi na u tshidzwa u na vhutshilo vhu sa fheli kha anea maipfi zwi na u amba hezwa khristo maipfi na voice dzi na dzi bva ḓuvha na ḓuvha ndi voice ḓe mumiya ya dze renga muraho ndi mumiya ḓe hu na dzi voice nnzhi afha shangoni na ri khou tea u gada nḓevhe dzashu type ya voice ine na vha tsini nayo it's either music tv programs or people si tshene voice ya mudzimu ende voice yavho i clear voice yavho i ṱuwisa zwivhi i kunda madimona oṱhe o ya ngo fhambana i vhudza vhafaho i vhedzedza mbilu yo kwasheaho i fhodza malwadze i vhuyisa zwoṱhe zwi zwo vha zwo xela ende i dovha hafhu ya kunda nyofho ipfi ḽavho ndi ḽavhuḓi musi mudzimu wa tshi amba zwithu zwi a shanduka Zwithu zwi vha zwe vha amba so arali tsho pfha dziṅwe dzi voice arali tsho pfha vhafarisi vha ṋamusi vho no doubter ende vha pfha uri vha preache zwavhuḓi setshani ipfhi ḽa mudzimu ipfhi ḽi no ni isa u tshidzwani kha u sa fheli Vharoma 12 vesi 2 Ni songo dzi vhambedza na vha shango ḽino. Aewa, shandukani, kuhumbulele kwaṋu ku vhe kuswa, uri ni kone u ṱalukanya uri zwine Mudzimu a funa zwi tshi itwa ndi zwifhio, uri u funa zwivhuya na zwine zwa mu takadza, na zwi si, na zwi si tshiṱahe. Mudzimu vha ri kha ri shanduke kuhumbulele kwashu ri kone u ḓivha wili ya Mudzimu. Ni songo dzi vhambedza na vha shango ḽino. Aiwa, shandukani kumbule kwaṋu ku vhe kuswa, uri ni kone u ṱalukanya zwine Mudzimu a funa zwi tshi itwa ndi zwifhio. Swiṋe a nga si imiswe nga tshithu u ṱhasela mihumbulo yashu, u ṱoḓa u ri isa kha u sa pfesesa. u bva hafho a vho tama ha ṋama u ṱoḓa u zama u kwasha muhumbulo wa vhatendi musi ri tshi fiḽa uri zwoṱhe zwine ra ita zwo feila zwi vha muho kha riṋe u ḓiwana ri kha ndingo mara mudzimu vha ri a ri kha nṋe u fhira ri kha shango muhumbulo une mudzimu vha ri fha u na maanḓa u fhira ndingo ine Saṱane a ḓo i ḓisa. O ri kwasha uri ri sa vhe na ndavha na zwa shango. Khere muvhi a kona u ri dzhia attention yashu kha zwithu zwa shango u fhira attention kha mudzimu. So thaidzo yashu ndi uri ri fokaza kha malwadze u fhirisa mufhodzi. Ri khou fokaza kha addiction u fhirisa muphulusi. Ri khou fokaza kha vhuḽeke u fhirisa provider. Ee, ndi zwine diabolo a ṱoḓa zwone.